יעדן טאג די דף, און אפילו די פארשטייסט נישט מסכת יבמות איז אביסעלע איז אביסעלע כ'ווייס נישט צו איבערגעשטרענגט מיין מח, זאג די ווערטער, זאג די ווערטער פון די גמרא, יצחק גייסט חתונה ווען די חתונה? ווי גייסטו וואוינען? וויאזוי הייסט עס די פלאץ?

די פאריקסטע פלאץ פון די וועלט, אבער אז מען לערנט דרך הלימוד איז מען מחיה, בין איך מיך מחיה. ווי וואוינסטו בערל? בערל וואוינט אין קרית יואל, וואס האט דאס צוטון אין קרית יואל? נישטא וואס צו טון דארט. די לערנסט איז זייער איינגענעם. ווער נאך? דניאל ער וואוינט אין טאהש. א מין פארשטופטער פלאץ ערגעץ אין, איך ווייס נישט ווי טאשער רבי האט געטראפן דעם דעם גאס אין די וועלט דארט צו מאכן א שטעטל. שטוב איז דאס וואס דו ווילסט טון אין טאהש? דו ווילסט טון אין טאהש. אבער אז דו לערנסט דרך הלימוד איז זייער פיין דארט. מחיה. ממש מחיה. ווי נאך? ווער נאך? ווער נאך וואוינט? ווי וואוינסטו? ווי וואוינסטו? יאנטי, איך וואוין אין פלעטבוש. גיי פרעג מיר וואס דא וואס דא אין פלעטבוש? טשאלנט, וואס דא אין פלעטבוש? פרענקס, בורגערס, וואס איז דא אין פלעטבוש? וואס איז דא צו טון? לערנסט דרך הלימוד? מחיה. מחיה, ווי דו ווילסט. אין א בעיסמענט, אויף די ערשטע שטאק, אויף די זיבעטע שטאק, נישט קיין חילוק. נעם א משניות, א גמרא, טו מיך אויס מיין שיך. נעם סליפערס, מאך מיך א טיי, מאך מיך א טרינק, און איך הייב אן זינגען אביי, אוי ווערעווע, אוי אביי ווערעווע, אביי, קוק ר' חיים, ער האט באקומען די טיטל שר התורה, ווי האט ער דאס באקומען? ער איז געווען א יונגלעך נישט געהאלטן ביים לערנען, נישט געקענט קיין לערנען, האט אים געהייסן זאגן, האט אנגעפאנגען זאגן, זאגן, זאגן, זאגן. אויסגעוואקסן אויסגעוואקסן אזוי גרויס ער האט געקענט די גאנצע תורה האט ער געקענט. עפעס א טיפע א טיפע לערנער עפעס טיפע שירים. אבער די תורה איז געווען אפן. ווי לערנסטו? ווי ווי ווי ווי וואוינסטו נו? ווי וואוינסטו? וואוינסט אין אין אין אין יוני ווי הייסט עס? יוניאן סיטי. נו? וואס איז דא צו טון אין יוניאן סיטי? וואס איז דא צו טון דארט? דזשערזי סיטי. וואס איז דא צו טון אין דזשערזי סיטי? יעצט קומט זומער און די טונקעלע חברה ברענגען ארויס די ראקעטשערס, די מיט די בום באקסעס אויפן גאס, א גאנצע טאג פון צופרי ביז ביינאכט. עפענט אויף אלע פיר טירן פון די קאר און מען צינדט אן די בעז און ער וואשט די קאר אהין און ער וואשט די קאר אהין, ס'מאל געזען א ווי א גוי וואשט זיין קאר, קוקט שוין אויס ווי גייט שוין בלייבן דאס איז די קאר מיט די רעדל, וואס איז דא צו טון אין דזשערזי סיטי? וואס איז דא צו טון אין מעין? בנימין, וואס איז דא צו טון אין מעין? אה דו האסט די משנה, הערסט מיט די גמרא, זייער פיין, פיין.